Salut an häerzlech wëllkomm bei Luxplay. Bei eis dréit sech haut alles em nuklear Katastrophen. Op faarwefrou wéi bei Far Cry New Dawn. Oder gro an trist wéi bei Metro Exodus.
Hadouken!

Beim Metro Exodus sti ech mer lo scho fir d'drëtt am Artyom senger Haut. An ob hien den Zuch mat Zäiten erwëscht oder wéi mir waarde mussen, dat weise mer iech elo.
Rapport vum 30 Oktober 2035 Mäin Numm ass Artyom. An ech sinn en Iwwerliewenden aus der Moskauer Metro. Wat een anscheinend mat menger Biographie ka Sue man, ass hei meng Geschicht. Fir d'drëtt. Ech sinn op der Sich no Iwwerliewenden ausserhalb vun der Metro, an ech weess, dass et se gëtt. Mä déi aner hale mech fir verréckt a man de Geck mat mir. Souguer meng Fra Anna. Ech hätt awer sollten entscheeden fir den Adieu. Op alle Fall, meng Grupp an ech hunn en Zuch fonnt, mat deem mir elo op d'Sich no enger neier Heemecht sinn an dobäi mierken, dass Russland net méi esou verstraalt wéi fréier ass. Ech hunn oft d'Gefill, dass dat, wat ech hei alles maachen, net wierklech anescht ass wéi dat, wat ech virdrun am Metro gemaach hunn, ausser dass ech oft net sécher sinn, wouhin ech goe muss. Bei Wolga ech zu Ufanks dowéinst geduecht, ech sollt vläit besser zeréck am Metro goen. Wou ech awer ukommen am nächste Level, ech mierken, dass et net esou schlëmm ass, vill ze kucken och do ass. Ech sinn also an hallef oppene Levelen ënnerwee, wou ech mech mat Crafting an Ressourcëmanagement muss duerchschloen. Munitioun ass knapp, well op Oberfläch net esou vill Mënschen wéi nach am Metro sinn. Dowéinst krut ech awer nei Fortbeweegungs Méiglechkeeten, wéi Karabinerhaken, fir schnell vun an op Bett ze kommen. Souguer Auto gëtt et spéider méi lues an dreckeg. All Level huet souguer e speziellt Merkmal, wouduerch net nëmme visuell Ofwiesslung do ass. Bei de Géigner kann ech entscheeden, ob ech wëll spillen wéi Ivan Drago a se maachen dout, oder ech schläichen duerch. Wa Géigner awer domm wéi Amerikaner sinn, ass mir dat oft ze einfach. Ech trëpele leschte Kéier op Géigner zou a mengen hien ass e Genosse, mee hie war einfach blann.
What is that shadow?
D'Ëmgéigenden sinn awer gutt ze kucken, do hues du Sumpf, Bësch, Wüst, Stad wou futti ass, et ass vun allem dobäi. Vill Leit haten Angscht, dass do d'Atmosphär net méi gutt ass. Mee dach, wann ech eleng sinn am Däischteren a Monster kommen, ech kréien en Aut vu Poulet. No Salis ginn et op Oberfläch keng, mee dofir hu mir elo Zombie. Wou kënnt elo Zombie hier? Och wann Horror Feeling méi do ass ewéi bei Last Light, ass och Action nach gutt inszenéiert. Problem ass mer d'Balerei, ech sinn net méi fit a wann ech wëll op Géigner schéissen, entweder ech treffen net well Géigner ewech glitscht oder well ech mech ewéi Panzer steieren. Mengen hätt net sollte mat den Entwickler Wodka drénke goen, mee Gott sei Dank ass d'Patch schonn eraus, also net méi grad esou schlëmm. Wat awer gudd ass, mat Waffe bastele sin ech Profi. Ech man dir alles wats du wëlls, zum Beispill Pistoul Sniper, kee Problem. Wat awer ganz wichteg ass, Waffen si wéi Féiss, du muss sauber man, well soss schéissen se nemmi gudd a bleiwen hänken. A se man express, dass emmer wa vill Géigner do sin, da bleiwt Waff hänken. Mee passt op, ech sinn villäicht ewéi Panzer gesteiert, mä e muss ëmmer e Héilmëttel vu Babuschka dobäi hunn, well vill aushale man ech net. Hey, ech sinn net méi sou jonk ewéi fréier. Well Ressourcen awer vill do sinn, ass dat oft kee Problem. Wat allerdings Problem ass, sinn déi Leit, déi mat mir schwätzen. Si mierke guer net, datt ech e décke Kapp hunn an u sech mat kengem wëll schwätzen. Dofir si kréie just kleng Reaktioune vu mir an dat war et.
Jo ok, dann ass scho mol ganz gutt. Wann s de heimadder fäerdeg bass, da këmmer dech wann ech ewéi ëm d'Këschten dohannen. Jo, hallo? Kanns och richteg äntweren. Hey, hallo, bass de behënnert oder wat? Chef, Chef. Wat, wat, wat?
Chef, dee Mann, dee kann net schwätzen. E kann wat?
Dee kann net schwätzen.
Do muss mer eppes maachen. Komm mat, mir kréien dat hin.
Iwwer 4 Millioune Videospill-Protagoniste kënnen net schwätzen. Schwätz dech net of. Mir hëllefen. Luxplay.
You're back, my love. I was so worried.
An meng Fra eréischt. A man mécht se sech Suergen, ni léisst mech mat d'Rou.
Dat ass léif fir e puer Mol, mee ech kann net emol Zigarette siche goen, ouni hatt d'Wéieren eng op. Wann ech kommen zeréck.

Och Niewenmissiounen hale mech do ewech wéi vu Kapitalismus. Klengt Meedche kënnt bei mech a wëllt Teddybir. A géi der selwer sichen, wou ech hat däin Alter, ech hu mat mäi Papp Grizzlybier mat Hand futti gemat. Well ech awer léif sinn, ech machen dat. Mee wat geschitt, well d'Monster gräift mech un a kréien man ech och näischt dofir.
Teddy! Are you really back? You're my hero, Teddy!
Nieft Monster a Leit déi Sträit sichen, ech awer och gemierkt dass Entwécklung vu Spill bësse schlampeg ass. Bugs, Glitches an Events déi net triggeren. Ëh. Do war wéi villes alles fréier besser.
Kommen ech zum Fazit, Och wann meng Sich no neier Hémecht vill Problemer wéi Steierung oder Crashes mat sech bréngt, war et gutt Abenteuer. Wéi en Fan ass vun atmosphäresche Singleplayer a Postapokalyps, deen ass am Metro genau richteg. Wien awer wëll vill balleren an op Action non-stop steet, deen huet besser keeft sech Far Cry New Dawn.

Judgment, dat neit Spill vun de Yakuza-Maacher, krut elo ongewollt Reklamm, nodeems de Schauspiller Pierre Taki, deen am Spill dran ass, wéinst presuméiertem Kokainsmëssbrauch verhaft gouf, huet Sega decidéiert de Verkaf vum Spill an déi momentan Reklamm dofir anzestellen. Ob dat elo den ugepeilten Juni-Release am Westen beaflosse wäert, bleift ofzewaarden. Zousätzlech léisst Disney seng Performance als Olaf aus Kingdom Hearts 3 erauspatchen. Säit dem Freiden kënnen Dead or Alive Fans eng gratis Versioun vum neiesten Deel eroflueden, bei deenen se 4 Charakteren zur Verfügung hunn, déi am Laf vun der Zäit ausgetosch ginn. Dat Ganzt nennt sech dann einfach Dead or Alive 6, Core Fighters. The Simpsons goes eSports D'Produzente vun The Simpsons hu mat Riot Games zesummegeschafft, fir de MOBA eSports esou authentesch wéi méiglech an déi neisten Episod ze bréngen. Dat Ganzt heescht bei de Simpsons dann awer net League of Legends, mee Conflict of Enemies. Mat No Man's Sky Beyond huet Hello Games déi nächst grouss Erweiterung fir Mat No Man's Sky Beyond huet Hello Games déi nächst grouss Erweiterung fir hiert Science-Fiction-Spill ugekënnegt. Beyond soll aus dräi groussen Updates bestoen, déi zäitgläich erauskommen. A wéi et ausgesäit ass dat Ganzt dann och scho fir de Summer 2019 geplangt.
En neit Joer, en neie Far Cry, dëst Joer esouguer am postapokalyptesche Setting. An ob dat frësche Wand mat an d'Spill bréngt, weist iech elo de Luc.
D'Apokalyps, a Spiller gewisen als tréischtlost Brachland mat Krichsnarwen an Iwwerbleibsel aus enger besserer Zäit. A wéi mer all wëssen, gëtt et eppes, dat sech ni ännert.
It's that war War never changes.
Oder sou hunn ech nach viru Far Cry New Dawn geduet. An domat wëllkomm an Hope County. An hei huet sech no den Ereignisser aus Far Cry 5 sou munches geännert. Nuklear Sprengsetzer hunn dofir gesuergt, dass sech d'Mënschen zeréckzéie mussen an d'Natur kritt erëm seng Chance ze glänzen. 17 Joer méi spéit setzen d'Iwwerliewender hir éischt Schrëtt aus hire Bunkeren a staunen net schlecht, Hope County erstraalt an all méigleche Faarwen an ass bereet erëm bewunnt ze ginn. Dass esou eng Idyll net laang hält, ass bekannt an esou kéint d'Iwwerliewenden et mat den Highwaymans ze dinn, enger Grupp vu Schläger ugefouert vun den Zwillingen Mickey a Lou.

Dobäi handelt et sech ëm dem Widderstand säin Haaptsëtz an ärem Quest Hub. Dës Basis ka vun iech ausgebaut ginn, wat iech erlaabt Waffen oder Sprengsätz hierzestellen, méi Gesondheet ze kréien an nach villes méi. Déi Verbesserungen ginn iech natierlech net geschenkt, se musse fir déi eenzel Verbesserungen mat Ethanol bezuelen, Enge Ressource, déi een duerch d'Anhuele vun Haiuer méi en Aussenposten kritt. De ganze Basenbau wier och ganz lëschteg, wann et optional wier an een zwar belount géing, et awer net fir d'Story wichteg wier. Dat ass awer net de Fall a sou mussen Aussenposten ageholl ginn fir Ethanol ze sammelen, well d'Story soss net weidergeet. Obwuel dat e battere Goût hannerléisst, mécht de Kampfsystem, wéi och an de Virgänger, nach ëmmer Spaass. Schläicht Iech duerch d'Basis an streckt Är anungslos Géigner mat engem Takedown nidder oder stiermt an d'Basis a ballert se all iwwer de Koup. Bei der ganzer Action sidd der awer net op iech eleng gestallt, sou kinnt dir duerch Niewemissioune Begleeder fräischalten, welch iech am Kampf ënnerstëtzen. Déi kënnen duerch den Ausbau vun ärer Basis och eropgelevelt ginn, wouduerch se dann och méi Liewen hunn an och méi Schued maachen. Wou mer dann och elo zu enger weiderer Neierung kommen, de Levelen. An Far Cry New Dawn huet alles e Level, Är Waffen hunn e Level, d'Géigner hunn e Level, d'Ausseposten hunn e Level, d'Missiounen hunn e Level a sou weider. Traut Där Iech mat enger Waff vu Level 1 en Déier unzegräifen, dat Level 2 oder och Level 3 ass, kann d'Saach schnell hässlech ginn. Ass den neie Levelosaz am Ufank ongewinnt, mécht en awer schnell Spaass. Aussenposten déi erobert goufen, kënnen op Wonsch erëm vun Highwaymen zeréck erobert ginn. Doduerch steigt den Aussenposten am Level, bréngt méi staark Géigner, dofir awer och besser Belounungen. Mat de Levelen kritt Ubisoft et hin d'Géigner net zum Kanounenfutter verkommen ze loossen, an d'erneiten Erobere vun Aussenposten stellt de Spiller am Ufank virun eng nei Challenge, bis eng besser Waff hiergestallt gouf oder Virdeelspunkter verdeelt goufen.

Far Cry 5 ass réischt e Joer al, an obwuel vill Leit eng esou fréi Fortsetzung als negativ empfannen, muss ech soen, dass déi kuerz Zäit dem Far Cry New Dawn an d'Hänn spillt. Sou ass d'Erënnerung un de Virgänger nach frësch, an d'Schicksal vu mengen ale Begleeder, sou wéi och déi verschidde Plazen déi ech am Spill besichen, léisen a mir eng gewëss Nostalgie aus, woufir ech dat Spill nëmme luewe kann.
Sou, an éier mer es lo nach zu Doud warden, soe mer léiwer mol Äddi. Ciao a bis nächst Kéier, wann et heescht aus dem Moon en Gehacktes ze maachen. Äh, Spoiler? Äh, vläit.
Wéinst enger radioaktiver Pann ass den Zuch annuléiert.
Ëmmer dat nämmlecht. Dass näischt Neies.